Дорооболоруҥ мин Туйаарабын уонна канаалбар оҕо иитиитин туһунан төрөөбүт тыл уонна саха омук туһунан кэпсиибин. Киирэн суруйтарыҥ, баҕа санаатын кытта үллэстиҥ уонна лайкта баһаҕастар бэлэхтээн туруоруҥ бу видео анныгар. Бүгүн мин кэпсиэхпин баҕарабын ханнык кинигэлэри сахалыы тылынан ааҕыахха сөбүй диэн. Ханнык баҕар тылы үөрэтэригэр Саамай биллэр судургу лайфхак буолар «Кинигэ ааҕыы» диэн. «Кинигэ ааҕар» диэн. Биһиэхэ ааспытыттан оскуолаҕа сырыттахпытынан куруук биһитини этэллэр кинигэтэ аах диэн. Онтон улаатан истэхпитин аайы иһин биир өттө бэйэбит сырдыкка, хаҥа билиигэ дьулуһаммыт, кинигэ ааҕа сатыыбыт. эбэтэр аудио кинигэстэбит дии. Ол курдук бу сахалыы ааҕыы туһунан кэпсэттэххэ дьоннор бары наһаа ыксаан хаалаллар. Ахалыы кинигэ ааҕыбыта. Уонна бары буоллаан кырдьыктыы олоҥхону саныы түһэллэр эбэтэр ол алампаны саныы түһэллэр. Мин алампаны наһаа таптыыбын. Огунаммын дьоннор баара тихта туоттах бу туйаар алампаҕа иҥнэн хаалла диэбит курдук сөп. Ол гынан бу билиҥҥи туругун эттэхпинэ, дьоннор хахылыы биһи ааҕарбыт адьас кыччаата. Ону биһи хайдах көннөрөбүт уонна хайдах биһи сахалыы кинигэни ааҕан сахалыырбыт туһунан кэпсиэм. Мин бэйэм бу хас да икки сыллааҕыта да үһүс сылым барда омук тылын үөрэтэбин, английскай тылын, онно хайдах үөрэтэн саҕалаатым диэн кинигэ ааҕаммын. Кинигэ ааҕан бэйэбин олох кыраттан саҕалаабытым, хайдах саҕалааппын диэн диэн оҕолорго аналлаах кэпсээннэри булан ааҕа бэртим эбэтэр остуоруйалары. Ол курдук, холобур, эн сахалыы ааҕан аҕалыаххын баҕардаххына, бастакытынан эн сахалыы остуоруйалартан саҕалаа. Билиҥҥи кэмҥэ сахалыы остуоруйалар онлайнда бааллар, Литреска да бааллар, Ютубка булуохха сөп. Уонна Саха сирин национальнай библиотекатыгар эмиэ онлайн киирэн ааҕыахха сөп. Онон киһи баҕардаҕынан баҕанаҕа ыттар дииллэрэ кырдьык эбитсэ ол иһин бастыккытынан сахалыы остуоруйалары ааҕан саҕалаан өссө сотору кинигэм тахсыа оҕолорго аналлаах онтукубун эмиэ реклама бааллыам иккиһинэн ханнык кинигэни аахха сөбүй диэн мин сүбэлиим этэ историяҕа аналлаах кинигэлэри холобура розалия бравина наачуй кинигэлэрдээх Мин наһаа астынан Розалия Бравинаны бэйэм оҕо ааспыттан кини үлэлэрэ үксэ сахалыы уруйар уонна ол сахалыы ааҕаҥҥын эн саҥараргын, тылгын, толкуйдуургун эрэ эрчийбэккэ өссө хаҥаны билэҕин уонна бэйэҥ историяҕын үөрэтэҕин. Ол иһин буолаанын холобура бу история хаһыганнаах сахалыы кинигэлэртэн ааҕыахха сөп. Үсүһүнэн ханнык кинигэни хоһооннор, поэзия, наһаа үчүгэй поэзия. Биллэн туран, поэзия тыла буолаанан кэлин ырыа буолар. Холору ураһаамай хахалар төбүһэ билээн истэр ырыаһыппыт Байбала Миник буолар. Кини ырыаларгар үксэ Уйбаан Арбита хоһоонноругар олоҕуран ырыаларын хоруйар. Ол иһин буланан бу Уйбаан Арбыытаныҥын сүбэлиэм этэ. Кини барахсан олох кылгас олоҕолорун ааспыта уонна Иван Арбита туһунан кэпсээтэххэ ини кини тылбаасчыта этэ. Кини баар буолан холобура Пушкин Дулермонтовту сахалыы хаҥырбыттара элбэх тылбаастааһыҥҥа үлэлээбит киһи уонна бэйэтэ икки кинигэлээх бастакыта көмүс күрүлгэн уонна онно барыта сырдык, барыта кэрэ, онтон иккис киниэтэ муҥурданыы диэн, ол онно дьэбиллэн туран ыарахан соҕус олоҕун быһа тардыытыттан хоһооннор бааллар, ол гынан баран ол хоһооннору билиҥҥи да киһиэхэ ааҕарыгар олус тиийимтиэ орбита буоллаҕына өссө нуучча тылларын холобуртуттан суруйар этэ хоһоонноругар аны холобур чувство галлюцинация бомба диэн курдук тыллардаах ол иһин киһи ааҕан бэйэтигэр туспа туспа литератураны атын поэзияны аһыа диэн санаан лаахпын уонна итэҕэйэбин онон пожалуйста поэзияны ааҕыҥ Уйбаанар быдаттан хаҕылыахха сөп, кинигэлэр кинилэр онлайн эмиэ бааллар. Уонна төрдүс кинигэм Дана Сарт. Мин эмиэ олус сөбүлүүр суруйааччым, саха суруйааччыларыттан уонна аныгы суруйааччылартан Дана Сарт, Сардана Ситцева бары бэргик буолуон быкаҕа наһаа үчүгэй дьахталларга аналлаах Сарданы биэриини ыытар этэ. Кини буолаанын өссө Суруйааччы уонна ол айымньыларын булан билэр баһаалыстааҕы аарыҥсым хас даҕаны биллэр кэпсээннэрдээх айымньылардаах биирдэстэрэ ааспыт ааспаттан амтана диэн өссө ол буоллаҕынан НВК-ҕа сериал буолан тахсыбыта кини тыла судургу диэххэ сөп минньигэс киһи өйдүүр тылынан суруйар, ол иһин холобур сахалыы литератураны ааҕар буоллаххына, ол дааны сааттан саҕалыахха сөп. Мүмкэдик наһаастынабын кини айымньыларын уонна холобура биһи Дьокуускай куораппыт диэн биһи билэр сирдэрбит көстөллөр, онно эн кадары чугас курдук аныыгын бэйэҕин уонна үрдүүгүн ол иһиттэр баалларын ол оннук буоларын онно ол сюжеттэрин кыдьык киһи хас биирдии киһиэхэ чугас буолуо ол иһин буладаана сарт аминтын булангыт баһалыста ааҕын уонна бүтэһик кинигэ ис сүрэхпиттэн олох эһиэхэ сүбэлиибин бу кинигэни булан ааҕаргытыгар бу мин дьүөгэм сандара кулаковская саха литературатын суруйааччыларын айымньыларын хомуурунньук оҥорон таһаарбыта бу аныгы киһиэхэ ааҕарыгар ааҕарын тыллыгар төннөрүгэр сөптөөх айымньылары булан ол кинигэ ааҕыахха бииргэ диэн манна була алампа даҕаны айымньылара бааллар аныгы даҕаны суруйааччылар суруйааччылар айымньылара манна кыдьык киһи кылгас-кылгас да буоллар, ол гынан киһиэхэ тиийимтиэ тылынан суруллубут, онон куттанымаҥ, литератураны даҕаны манна кыдьык саха литературатын үөрэтэҕит, онон бу киниэни булан аһан көр. Видеобун түмүктүүрбэр өссө биирдэ санатым ханнык кинигэлэри ааҕар бытыгар. Бастатан туран, оҕо литературатын ааҕыҥ. Ол эбэтэр халыы остуоруйалартан саҕалааҥ. Оннук гынан эһи кыра-кыралаан өссө бэйэҕит ааҕыыгытын эрчийиҥҥит өссө салгыы иһирдьэ киирэн ааҕаргыт элбии туруоҕа. Сахалыы остуоруйалар, историяҕа сыһыаннаах кинигэлэр, холобура, Розалия Бравина кинигэлэрэ. Үсүһүнэн, Поэзия, саха поэзията мин сүбэлиибин Иван Арбита хоһоонноруттан саҕалыыргытыгар төрдүһүтэн Дана Саарт айымньылара Сандара Кулаговская хомурунньуга саха литературатын суруйааччыларын айымньыларын бииргэ холбоон барыларын биир кинигэҕэ муспута. Онон доҕоттор сахалыы ааҕаргытыттан куттанымаҥ, саллымаҥ, баҕа санаа баар буоллаҕына кыра-кыралаан бэйэҕититтэн элбэҕи үрдээҕи күүстээҕи ирдээбэккэҕит эрэ кыралаан ааҕан саҕалааҥ уонна тылгытын эрчийиҥ, элбэхтэ сахалыы саҥарыҥ, оҕолоргутугар ааҕыҥ уонна сэмин видеолаахпын бу хайдах төрөөбүт тылбытын хостон үөрэтэрбит туһунан бу видеоны көрдөххүтүнэ эмиэ онтон онно сүбэлэрбин туттаҥҥыт бу видеоҕа кэлбиккит буолуо диye эрэнэ саныыбын. Ону баҕаста суруйтары, баҕар сахан гранилары эһигиси сүбэлиэхэй. Миэхэ уонна Тумин каналым көрөөччүлөрүгэр махтал, таптал, эрэл уонна көрсүөххэ диэриги анскы видеоҕа.